Ɛyɛ nneɛma a wɔn mfasoɔ kakrakrakra na wobɛhu ase Nyame ammoa a deɛ ɛsii Sodom ne Gomora no ɛwia bɛsi ase nti ɛnyɛ ade sɛ wobɛsɔ so. Ɛdɛ no sɛ ɛsɛ deɛ ɛsɛ deɛ bottom line naa ne sɛ ɛnim sɛ ɛsɛ deɛ ministry wɔn se government no ɛnya nyi ntum nti o deɛ yafa ɛna mi kɛ case close ahonya ntum kwabra yɛn kɔnkran. Wɔn se

Eh, it's not easy koraa the dna should cost at least 200 ghana cities na kwabere wɔse ne girlfriend wonya fa ka wanhyɛ ne sapɛ ɛdi tena ɔnɛ to no ne nawo dɛm dɛm kwabena ɔbaa deɛ kwabena sɛ wonya nwa no deɛ na biribi sɛ ɛwu sɛ wo suspect na pɛ bi fae
wonya ka for better for worse na ɔne na wo ti o ɔne na wo wɔse akora no ɛsɛ bɛ ɛsɛ ɔbaa no nko ara ti o ɛno deɛ ɛno deɛ kwabena wotumi wo na ɔba akɔsɛ bi a wosowa bi anaa ɔpapa hwie fo nti ɛno deɛ wɔwie ba mu yo kwabena ma ma mefa baako ntwa kɔe pɔn katamanso nkrampompire mante na meka ho asɛm yi biribi a yɛwura Obusuadɔyɛ kogyinaeɛ no, na amanfoɔ a wɔte saa mpɔtam hɔ de abɛto dwa sɛ Kwabena wɔ kwan, ɛkyɛ ɛboa sɛ kwan no. Wɔn se ɛnyɛ baako baako baako nti wɔde ɔkɔtoa srɛ aban sɛ wɔsrɛ no a ɛberɛ a wɔrebɔ ntoa afe mpenu du nsia abatoɔ no mu no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ sɛ ɔnya bɛgyina sɛ wom wɔn akwan nyina ɔbɛyɛ ama wɔn nanso moahwɛ anim a mfeɛ mmiɛnsa ni aban no ma hɔnom nti wei yɛ berɛsosɛm Chronicle ne nsɛm a ɔde baeɛ no anɔpa yi no no. Abusuafoɔ, memfa The Ghanaian Provincial Cocoa krataa no ntoa me deɛ su cocoa ɛboɔ a yɛreka ho asɛm no akyerɛ sɛ Ɛwɔ pagya mu ɔha mu nkyɛmu nwɔtwe, akyiripɔ nnan ne mmienu. Enti wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛbɛboa kooko akuafoɔ ama biribiara so atumi akɔ nkan. Plastic ho nsɛnsɛm a ne ɛka ho asɛm, Ghana mampanyimfoɔ nyini da ha kamakama a wapagya ne nsa a ɛno nso wɔka ho asɛm sɛ sesei deɛ wɔn ani abre papaapa sɛ sesei wɔbɛhwɛ ama biribiara aka ho akɔ yie de ama yɛn. Sesei asɛm no ɛto anya atwa firisɛ Dɔkta Ɛ Matthew Opoku Prempeh de ho asɛm aba kratafo a ɛtɔ so mmiɛnsa ho kɔ a wɔanya ntoboase akyerɛkyerɛ nsɛm a ɛ ɔsoafoɔ yi de ba bɛtoo dwa kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔde CSE no reba abɛwura mu sɛ ɛ nk nkitahodie, ɛ nna mu nkitahodie ho sua asuadeɛ a ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ mmɔfra no. Wɔn se ne nyinaa no ɛtoɔ bɛtwa. Afei ɛ Owura Yere Asla Owusu Akuffo da aha a ɔrekyerɛ sɛ ɛɛ wɔbɛsra Ghanafoɔ nyinaa ne no nkɔ bɛnkurom ne yɛn nyinaa nsɔre ntia cyber crime no, ɛyɛ adeɛ bi a ɛha adwene papaapa nti ɔse yɛyɛ a ɛbɛtumi aboa yɛn. Afei ɔde NPA boss aba abɛto a Hassan Attampoli, ɔrekyerɛ sɛ papa yi waboa pa ara ma Ghana sika a yɛanya no ɛnyɛ asɛm ketewa na na ɔrekyerɛ sɛ sesei ɔpanyin yi atumi aboa ma yɛanya ɛɛ one billion Ghana cedis ɛɛ wɔse Ɛnyɛ asɛm ketewa, wɔaboa yɛn paa ma yɛmfa wɔn nneɛma nyinaa keka bom, 2008 sika a wɔboaboa ano de ma ɔman no nko ara. Ɛna afei, kratafa a ɛtɔ so mmiɛnsa no, Manaf Ibrahim, wɔkyerɛ sɛ Bawumia ayi no adi sɛ ɔno akɔ akɔsiw NPP amanyɔkuo no wɔ kɔɔto nti, Owura yi asɛm yi deɛ, awerɛho paa oo. Eh wɔ se yɛyɛ sɛdeɛ yɛyi no ase akonnwa The Ghanaian publisher akowa krataa nsɛm a ɔde bɛto dwa. Kwame, ayɛ sɛ ɔyera wɔn aba nkyɛnsa no. Aye. Ɛsɛ deɛ wokɔ Yɛyi wɔ yɛyi wɔ adwuma wom. MP yi so a wɔagya. Ambition kakra a wɔn nso so a yɛsan ayɛ asɛe no. Ne nya ntoboaseɛ kakra yi. Too bo. Wotoo bo a nkakra nkakra anka wobɛkɔ akɔduru baabi a ɛsɛ sɛ woduru. Baabi a wokɔhyɛɛ yei nso na ɛyɛ. Ei. Hwɛ Kwabena, ɛmfa ho sɛ sɛ yɛbue tom sɛ ebia ɔne yɛn wura no de sɛ nnyina a, Sesei aberanteɛ ma no afe, wabɛyɛ more popular. Nti mo anhwɛ yi a na ayɛ Afoko ɛne Fred Ɔware deɛ no bi, ɛsii Tamale no. Sɛ mo kae? Kɔ nea ɛkɔ yi a aberanteɛ yi de so a, agya popular a na ɔyɛ korɔ. Nti adɛn nti na yɛbɛto aba na yɛnto anim anim yɛɛ yi?

Wɔse mente me ho ase yɛ a bɛtɔ kɛɛ me ne adwadifoɔ ntɛm wɔ no. Wɔse nyɛ saa na nkyekyeremu no teɛ. Obi wɔ hɔ a na wante aseɛ yie. Na ne nkyerɛmu a ɔde rema ne sɛ amanfoɔ se nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ho no ebiara deɛ yɛ soronko. Nanso deɛ nti a ɛyɛ soronko ne sɛ obi wɔ no a ɔfiri Central Market ba Kejetia hɔnom a yɛbu wie pɛ a ɔbɛsan akɔ Central Market hɔnom na wakɔnya ne sotɔɔ no akɔtena mu. Obi nso a ɔde no kɔeɛ Adehyeɛ Market. Ɛno nso ɔkɔtenaa mu ebia bɛyɛ bosome bɛyɛ nwɔtwe anaasɛ afe baako bi. Ɛnni kwan sɛ wɔne saa nhyehyɛe no yɛ no obi a ɔwɔ Central Market no yɛ pɛ. Ɛno nti na ɛkɔbaa no sɛ, nti amanfoɔ nte wɔn ho ase no, wɔmpɛ nkyerɛkyerɛmu yie mfiri ɛyɛ Ekeme mpanimfoɔ no hɔ na wɔnnyae sɛ ɔnam mmɔntene soɔ na obi aka asɛm bi a na wɔagye atom no. Afei wɔde ato dwa sɛ, ɛberɛ a nsa no repempɛn soɔ no, yɛn wura ɛyɛ Amoman hene, Nana Agyeni Mboaten, wɔne adwadifoɔ dodo no ara gye ahyiamu tɔɔtɔɔ adwene kyerɛ wɔnom nhyehyɛe a ɛda ho sɛ mpo no bɛgye sotɔɔ no a sika a bɛtua nie Eh, mmerɛ a wɔhuu nie, nti wɔhunu deɛ nti a afei deɛ amanfoɔ asɛ eh, wɔn adan wɔn akyi de ahwɛ no a, nsɛm foforɔ na wɔresan aka kyerɛ no. Na mmom, Chief Imam, Sheik Dɔkta Osman Nuhu Shaributu, ɔno nso kasa de afa CSE ho nsɛm no ara, Kwabena, wɔse drop satanic sex education. Chief Imam. Nti ɔno nso ne nsɛm a yɛwura Sheikh Nuhu Shaributu de abɛto dwa no, ɔse ɛɛ nneɛma yɛ a yɛde brɛ adesuafoɔ a wɔnya mfie ɛyɛ nnan rekorɔ no, ɔse nyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa, ɛyɛ de ɛyɛ subammɔne bi abɛ anaasɛ ɛɛ wei deɛ ɛkame ayɛ sɛ bonsam nnwuma na wɔbɛda no adi wɔ ha sei no nti nyɛ adeɛ sɛ wɔbɛpene ama no aba so sɛdeɛ Akristofoɔ nkabom kuo sɔre ka sɛ ɛfiri da a na ɔdwada reba no. Muhyira me foɔ mpaninfoɔ paa naase panin paa yɛ a wɔde wɔn ano yɛ Sheik Dɔkta Osman Nuhu Shaributu nso akasa de ato dwa sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛsɛ aba no sɔ saa nsɛm no Kwame toa so. Yoo ɛɛ abusuafoɔ me deɛ a mede wie yi yɛ Daily Guide na Daily Guide nsɛm a ɛnnɛ wɔde baeɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛɛ kane Agyew Dee Jelly John Reddings ne mfonyini da ha dendeenden a ɛnneɛ wɔatoto bi ama ne NDC amanyɔkuo no a wɔkyerɛ sɛ wɔn anom asɛdu wɔ mu dodo yɛ a wɔnto wɔn bo na seesei deɛ wɔkyerɛ sɛ wɔn pa ara bɛtumi awini aba biom a kyese wɔn de wɔn ani kyerɛ afe 2024 mu na ɛno na ɛbɛtumi aboa wɔn. Na ɛnɛ yi a yɛkasa yi wɔkyerɛ sɛ Northern Development Authority sika a wɔsɛe no wɔ ɔmampanyin Mahama berɛ soɔ no yɛ Amerika dɔla no miliɔno nkron akyiripɔ enum, nine point five million US dollars, na wɔn sɛɛ no. Ne nyinaa so, nneɛma a wɔde kɔ fa yɛɛ tricycle yi a aba yi a yɛfrɛ no abobo yɛɛ yi, ɛno ara ho na wɔde dii ho dwumadie. Wokɔ a, nkratafoɔ a ɛtɔ so nsia, wɔde nsɛm yi nyinaa nkyerɛmu aba abɛto a ɛnyɛ asɛm ketewa. Afei, wɔaka ho asɛm sɛ, Owura Napose nya adeɛ sɛ, Nkoraa yi ho nsɛnsɛm yi a yɛreka ho asɛm yi sɛ sex education a awura curriculum no mu no, Ɔnsenya deɛ ɛyɛ nokorɛ biara ɛwom. Afei Ghana yɛse plastic ho nsɛnsɛm yie bɛgyae no. Biribi a ɛkɔ so yie. Na eh Kwaku ɛnɛ eh eh Akosua deɛ ɔde baeɛ de wɔse bankuku na alleged ɛwɔ nipa eh ne mfonyin da ha yi. Ɔsɛ kane mampanyin eh John Dramani Mahama wagye ne kiki ɛna wayɛ Shatta Wale mu tirinwi no bi. Ɛna ɔkuta eh eh banku abaa. Na magodua yi ekuta ne yi no ɛna ne to bɔbo ɛhɛ hɔ kyɛ sɛ ɛnya sɛ ketewa o ne bo bɔbo tua hɔ na deɛ odi akyire no alert odi okuta tuo na onipa no ɛsɛ kane mampanyin Jerry John Rawlings ɛna ɛɛ wɔka sɛ banku began ɛna watwera aseɛ ɔnya po. Na papa no de tuo gyina n'akyi dendeenden, wɔse wo me boi, wɔnte kɔ tuo, wo nso wogyina hɔ sɛ ɛyɛ bankuku. Enti ɛnɛ, ɛno na Akɔsea de baeɛ, Kwaku. Kwame, woahwɛ a,
ɛfiri berɛ a aka ne Mampanin Rawlings, ɔfiri Mampanin adwa no so no, Mampanin Kufuor baeɛ ara pɛ na amanfoɔ bi firi saa Aframa ntam hɔ baeɛ sɛ yɛbɛte yɛn ho. Wɔtwɛn yɛ ara, Mampanin JMS, Nyame mfa no kɛn sei ɛkɔɔe, mahu sɛ ɔmo sɔree, mampanin JDM bae, ɔmo ansɔre, ɛbaa no sɛn na afei na ɔmo asan asɔre bio? Hwɛ nnipa a alleged sɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ kuo yi, wɔn mo nyɛ asɛe firi Frama ntɛm hɔ nom, nti sɛ ɔkyi wobɛte ho a, ah, wate ho ntɛm. Yo, yɛnkɔ so, yɛnkɔ so, kwabra, yɛde, yɛde publisher na ewie, na wohwɛ kowa krataa no mu a, ɛɛ, ɛno ada, ɛno ada, ɛno ada, ɛɛ, Labadi Beach Hotel, dwumadie kɛseɛ yɛ ɛkɔɔ soɔ yɛ amanpanin kasaeɛ sɛ amanfoɔ yɛ a wɔn toto ɛyɛ bɔɔla bɔɔla gu ɛɛ gata mu ne mantwa mantwa na sɛ mantam mantam mu no wɔn nyɛ ahwɛ yie ɛno ho ɛɛ nsɛm nso Pablo Sade aba abɛto ase saa ara nso na soafoɔ yɛ ɔhwɛ nwomasua soɔ yɛwura Dr. Mato Poku Prempeh Napo Ha apagya de hyeɛ ɔno nso da ha kama kama kama na kwabena asɛm ama wɔ mu ne sɛ manafo da ha ɛna mampanya bɛde akyire dɔkta mahmud bawumia nso da ha na asɛ ɔka biribi agu n'asom hmm. na na mene na ɔka kyɛn sɛ meka ne wanti meka ne wanti hmm. tufoɔ nti na atumi sɛ asɛ ɔka biribi agu n'asom ɛna yɛde abɛtoa sɛ mampanya bɛde akyire dɔkta bawumia wɔse sɛ menaberanteɛ yɛ ɔne de dwuma wɔ n'aso yɛ no ɔnkɔ fi wontumi no nyɛ adwuma bio na yɛwura ɛmesɔt ha nka ne srad panyin paa no ɔno nso de nsɛm bi abɛtɔ kwabena wɔse afe apem ahankron aduokron mmienu no ɛyɛ 1992 constitution no sɛ nkɛbɛyɛ a aban no nhwɛm na wɔnyɛ nsakyerɛ bebree wɔ fi sɛ nneɛma bi hɔ ɛtɔ sini ɛno ne sɛ ma yɛwura ɛmesɔt ɛnso no bɛayɛ a publish ade bia ɛbɛto dwan Yo eh eh Kwabena neɛ yɛnni dwa tɛw ne yɛnsɔre nkɔ Kafam Ghana Limited Wɔakɔfa nneɛma papapaa de aba dwa so nti mesrɛ wo sɛ wotie me a na wo fie wopɛ home appliances biara a ɛyɛ Kafam Ghana Limited ɛhɔ na wode w'ani bɛkyerɛ Nasco eh 32 inches led satellite TV no ɔde bi aba mesrɛ wo a wei deɛ ɔse wowie a Ɛɛ, deɛ yɛde bɔ akyire no, wɔde bi rema wo, ɛyɛ six nine nine, enti mesrɛ wo bɔ mmɔden ara. Nasco forty three inches no, ɛno nso so, wɔse free Bluetooth speaker wɔ mu a, ɛnyɛ asɛm ketewa, ɛyɛ thousand one nine nine, enti mesrɛ wo ma wo nsa nka bi. Samsung nso, wɔde thirty two inches no aba, ɛna afei wɔwɔ Samsung forty inches nso wɔ hɔ. Ne nyinaa ne boɔ no wɔ fam. Washing machine, wɔde bi aba. Ɛna afei Nasco four burner gas cooker ɛno nso four nine nine ɛnu five million koraa. Ɛna afei ɔde eh, Nasco double eh, door fridge nso de aba, mesrɛ ɔmo ansa nka bi, ɛno yɛ eight nine nine. Nasco nso wasan akɔ akɔfa ɔmo deep freezer kɛseɛ paa de aba a ɛnyɛ asɛnketewa nti mesrɛ wo bɔ mmɔden ara ma wo nsa nka bi. Yɛwɔ Nasco wireless Bluetooth eh, sound bar, ɛnyɛ asɛm ketewa, ɛno deɛ ɛkama kama paa nti mesrɛ wo Ma wo nsa nka NASCOfoɔ nneɛma bi a wɔde abɛgu Cafam Ghana Limited na ɛntumi mmoa. Wɔn se NASCO table top fridge nso, five nine nine, wɔde bi aba. Air condition no nso bi wɔ hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ɛno wotɔ air condition no a, wɔn eh, woahwɛ yie a wo ti bɛyie na yɛde blender aka ho. Yɛbɛma wo blender de aka ho a ɛnyɛ asɛm ketewa. Yɛrekasa yi ara, wɔde rice cooker aba, iron, ɛnna afei wɔwɔ sandwich makers wɔ hɔ, kettle ne nneɛma ahodoɔ biara a wohia wɔ fie no. Ma wo nsa nka bi. Kurofurom, ɔne ɛyɛ Kurofurom Magazine no na ɛdi nhwɛanimu. Nkran nso, wɔwɔ Accra Central, Achimota, Legon, Darkuman, Ɔyarefa, Nungua, Kasoa, ɛnna afei Takoradi. Mesrɛ wo, frɛ nɔmba yi seesei ara, 0550. five zero zero zero zero zero one zero five wofrɛ so a wo nsa bɛka ho na afei last one no nso the same number no ara na wode one zero six atoa so wofrɛ wɔn a wo nsa bɛka ho Camfarm Ghana Limited kɔ hɔ na kɔpɛ nnepa yi bi tɔ. Abusua wo tie me na wo de hyɛ bɛ so otu kwan sɛ ɔfɔ ase sɛ onua sɛ ɔyere sɛ wakonta me kamfo Glosy Clay Recruitment Agency de ama wo ɔyɛ sɛ ɔbɛ sɛ ɔkɔ Abu Dhabi Ɛɛ Dubai wi na abɛsɛ ɔkrɔ deɛ a, ehia ara sɛ okuta ɛyɛ valid passport. Wɔ passport no, sɛ emu yi nko ara deɛ a fa bra na watwa ɛyɛ passport pictures nso mmienu de aka ho. Na ɛsɛ wo mfeɛ no yɛ mfeɛ aduonu nsia kɔsi aduanan nnum, 26 to 46 years, na wo license no anaasɛ driver's license no ɛsɛ ɛyɛ license bi. Bosome akatua a wo nsa bɛka ɛyɛ nka ne sika no Million aduasa num, thirty five million, anaa sɛ thirty five Ghana cedis na yɛde ma wo nti mesrɛ wo deɛ sika no yɛbɔ twoo. Wo pɛ sɛ wo ne Glosy K Recruitment Agency mpanyinfoɔ di nkɔmɔ a frɛ zero five zero eight zero seven eighty five twenty seven zero five zero eight eighty five twenty seven anaa zero two four seven 2284060 0247228406. Bɔ mmɔden na akwantuo ho nsɛm biara no wo ne Glo ZK Recruitment Agency so ɛni nkitaho. GB1 Roofing Company Limited se wo nkyɛnsee a wopɛ sɛ wode kɔkuru wo dan so no ɛno ara na mekamfo de ama wo enti ɛnnɛ yi ara mekasa yi Kwabena ɛnyɛ asɛm ketewa o Me nua bi se ɔpɛ sɛ ɔsi dan paa na makyerɛ no kwan na eh, makyerɛ no kwan a ɔmfa so a dan no ɔbɛsi no ntɛm ama biribiara akɔ so. Nti ɔwieeɛ a, GB One Roofing Company Limited, ɛhɔ na ɔkɔ akɔgye long span no bi. Afei yɛwɔ Allozinc wɔ hɔ ɛna afei eh, IBR, Standard no bi wɔ hɔ. Nnadoa na ɔpɛ bi. Yɛwɔ PVC ring artist nso wɔ hɔ. Ɛna afei nkyɛnsede bi wɔ hɔ a ɛno ankasa ɛlɔke no, yɛfrɛ no self lock. Ɛno no wɔn wɔ bi wɔ hɔ. Ɛna afei roofing sheet ankasa a tete deɛ no bi, ɛno nso yɛde bi aba. Afei sɛ wopɛ sɛ w'adwuma no yɛyɛ ma wo a, ɛɛ yɛwɔ estimators a ɛyɛ a na wɔnom ba. Adwumakuo bi wɔ hɔ a wokɔ a estimators no wɔn ba a wɔgye wo sika. Wei deɛ yɛyɛ deɛ no deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛgye wo kaprɛ. Bankyefoɔ ani kyerɛ mu wɔ akɔm. Customs barrier no akyiri hɔ ara ɛna wɔn wɔ ɔfe nso kɔ yi so frɛ wɔn zero five zero zero five zero five four zero one two three two one one anaasɛ zero two four three five seven seven two nine three wo frɛ wɔn a GB one roofing company limited wɔn bɛma nkyɛnse pa na ade akɔkuru wo dan so. Aban adwumayɛfoɔ mu deɛ nie o, Jutla Tsevi sɛ no se yɛnka nto mo anim sɛ wɔfiri maa loans de maa bɛ adwumayɛfoɔ no mfeɛ aduonu nie, 26 years in experience, nti mehyerɛ wo, bɔ mmɔdeɛn na fa w'ani kyerɛ ɛyɛ Jutla Savings and Loans sɛ wo pɛ ɛyɛ fixed deposit, current accounts, savings and accounts anaa sɛ lotto susu savings wo pɛ sɛ wo tu su bi de ma wo mma nkwadaa no sɛ ɛbɛyɛ a akɔm aduru hɔ no ma wobɛtumi de atɔ bronya ntaadeɛ bi bronya bɛbɛ yi, bɔ mmɔdeɛn na fa w'ani kyerɛ ɛyɛ Jutla Savings and Loans Tutu mmirika na fa w'ani kyerɛ mmarima a mɛbɔ so yi, ɛyɛ Tamale, Sunyani, Techiman, Cape Coast, Kokomilemile, Kasoa, Koforidua, Waa, Takoradi, Sahwi, Adwinase, Akyemɔɔdaa, so a menso so no wobɛhu wɔnom, Kumase a mereka yi. Saa ara nso na Asante Matam ase yɛ Kumase Kuropɔn, Dunkirk nso wobɛhu wɔnom afei Asokwa, Obuase, ɛne Adanse Asokwa. Wo nsa bɛka ɛyɛ Utrecht Savings and Loans. Bɔ mmɔden na fa w'ani kyerɛ mmeammea a mɛbɔ so yi, Asokwa, Ebemba Kiano, wo nsa bɛka no. Saa ara nso na wo Donitcha Dunkerque nso so a ɛne Adiyɛ Afom Asena ne di nhwɛanim. Soa me, ɔno wɔ New Road, Nhyira Kwesi Paul Senior High School ne nkyɛnmu hɔ pɛɛ na wobɛhu Yi Truck Savings and Loans. Ɔboa ase nso na ɔwɔ Bosman Bus Stop hɔnom a ɔne Coca Cola ɛyɛ depot no di nhwɛanim. Frɛ wɔnom wɔ 03220 39876, 03220 39876 anaa 03220 36 four one two Zutrak wɔn deɛ ɔse ɔda hɔ ma badwumafoɔ biara mmɔdenfoɔ ani kyerɛ wɔn nanso no bosea bi a wopɛ biara no wo nsa bɛka bi. Eh, me de Rainbow Hotel na ɛtoa me die so na ansa na no Kwabena ɛnɛ yɛ wo a wo wɔfa Uncle Ato ne birthday ah Uncle Ato a wɔbɔ nnwom pa no ah wɔno deɛ ɔbɔ nnwom pa enti yɛma no happy happy birthday na ɛnɛ nka eh, wɔto fa Kumasi a na mede no kɔ Rainbow Hotel na me ne no akɔfa lunch wɔ hɔ Ah, ɛnyɛ asɛm ketewa. Wɔbɛma wo lunch papapa. Aduane bɛn na wopɛ? Yɛwɔ local and continental dishes wɔ hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa. Enti mesrɛ wo, bɔ mmɔden ara sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu wɔ Rainbow Hotel. Ɛhɔ deɛ, wɔn rooms no, ɛ, ɛyɛ kama. Ɛhɔ, wɔasiesie hɔ yie. Ɛnna afei nso koraa no, wɔn security nsɛm no deɛ, Ɛyɛ adutwam kamakama paa. Rooms no nso, yɛwɔ air conditions wɔ mu a ɛnyɛ asɛm ketewa. Yɛboɔ no wɔ fam paa. Wei nyɛ sɛ ebia wote nka sɛ yɛkasa wɔ radio so nti no wɔn boɔ no bɛkɔ soro. Dabi, ɛda fam dinn. Ɛhɔ nso wokɔ a, obi ntumi nkɔdi bɔne nnwane. CCT cameras wɔ hɔ nyinaa, twenty four seven si so. Yɛwɔ standby generators a ɛnyɛ asɛm nketewa, enti mesrɛ wo, yɛn ma w'aduane adi no na yɛkae wo sɛ, sɛ ebia wowɔ conference bi na wopɛ sɛ woyɛ a, wɔwɔ conference room wɔ hɔ a ebetumi afa nnipa bɛyɛ sɛ ɛha, nnipa bɛyɛ sɛ aduonu nwɔtwe ne akyire, enti mesrɛ wo, bɔ mmɔden ara na hyɛ no nso. Wode w'ani kyerɛ hɔ a, ɛbɛboa wo. Mesrɛ wo, maka akyerɛ wo, baabi a wɔwɔ no nso, dwumadie bi a woyɛ, wofrɛ nkurɔfoɔ kɔ hɔ a, wɔbɛhu no ntɛm so, ɛfiri sɛ Bantam ha yi ara na wɔnom wɔ, baabi a wowɔ biara bɛfa kaa baako pɛ,

Mesrɛ wo sɛ ɔnyɛ baabi afa ɔba no nkɔ sukuu a mekamfo saa sukuu yi de ama wo. Wɔnom wɔ Ɔtra Mmoɔden Sports Complex nti bea a ɔba no bɛdi agua bɛ n'ani agyeɛ deɛ na ɛnyɛ adewa. Saa ara nso na ɔba no sɛ wɔnim bɔɔlo bɔ a wɔnom wɔ kwan bi a ɔbɛtumi de ani ahyɛ amanɔne no akɔsi akan mmɔdemmɔ so ani a ɔba no sɛ meka sɛ wayɛ Hazard anaa sɛ wayɛ eh, Ronaldo yi bi. Saa ara nso na wɔnom kyerɛ French hɔ. Na adeɛ a anika ne sɛ saa sukuu no deɛ ɛnyɛ sɛ deɛ obi a ɔwie JSS anaa sɛ SS na yɛfa noɔ. Na mmom gye sɛ woawie suapɔn ansa ne afoa mmoa abɛkyerɛ adeɛ. Enti nkwadaa no, wɔnom awe papaapa. Saa ara nso na ɔse ɛba banbɔ deɛ a, ɛnneɛ yɛnka ho asɛm firi sɛ twenty four seven security mu ayere papaapa wɔ hɔnom. Saa ara nso na summer biara nso no, wɔde wɔn ani kyerɛ ɛyɛ amanaman ahodoɔ so. Mekyerɛ mo kɔ European tour yɛ a, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Bɔ mmɔden na fa w'ani kyerɛ Kwada so asikafoɔ no hɔ a, mekyerɛ Ohwima so Hilltop, ɛhɔ na wo nsa bɛka saa sukuu yi. Anaa frɛ mpanimfoɔ wɔ zero two zero four three zero six four four four. zero two zero four three zero six four four four anaa zero three two two zero five three five three three anaa zero three zero zero five three five three three bɔ mmɔden na fa w'ani kyerɛ yɛ prince of zion academy na ɔba no ɔnyɛ ti bɔ nkɔ so obi wɔ hɔnom a wɔawie sukuu paa nanso no wobɔ sin asom asɛm a ɔbɛka akyerɛ wɔ no sɛbi wɔn obi a ɔnkɔ sukuu da koraa no susuɛ bi anhwɛ na ɛna ntɛ mu prince of zion deɛ ɔtete adesuafoɔ ma ɔbɛyɛ okunini ne anintini wɔ mmamu ase yi Kwabena, Yo, Baba, yɛdase paa. Work and happiness, ɛbra so. Work and happiness.